fit-togħma ma jistgħu jagħmlu ħsara għall-membri tal-familja. U allura inti trid tgħid isma' jien ħa nixtri dawn u ħa nippjana sa niekol. Prosit. Mela, l-ewwel regola hi li mmorru s-supermarket jew għand tal-grocer mhux bil-ġuħ. Għajnejna akbar minn żaqqna Karl. Mela, jekk ħa mmorru aħna mimlijin, it-tendenza li ħa nifqgħu t-trolley b'affarijiet li jidhru vera eċitanti. Tajjeb, ħa jkun inqas. Allura l-ewwel nett immorru nieklu sew. Issa, sfortunatament ukoll anka il-fatt illi ċertu ikel jiswa aktar flus, Karl, ġejja anka minn gvernijiet speċjalment kbar ta' pajjiżi barranin lil min issussidjaw. Jiġifieri speċjalment wara l-gwerra ġew issussidjati ħafna il-ħmira u dawn l-affarijiet ħalli aħna nipproduċu l-ikel għall-masses. Allura b'konsegwenza li l-ikel tal-masses huma ikel proċessat, u ma tantx jagħmel ġid is-saħħa. Illum qed nindunaw illi, kif jgħidu bil-Malti, bl-Ingliż, sorry, it backfired. Jiġifieri, illi x'ġara? Tant għandna problemi ta' obeżità? Jekk aħna kellna problema li qabel ma kienx hemm biżżejjed ikel, illum mhux talli hawn iżżejjed talli għandna problema tremenda ta' overconsumption, Tajjeb, u global warming u affarijiet ta' ksara għax ħafna domanda għal ħafna ikel u dawn l-affarijiet insomma. Però agħar minn hekk huwa li l-bniedem qed ibati minn ħafna konsegwenzi li ġejjin mill-obeżità. Attakka tal-qalb, kolesterol, dijabete, pressjoni. Però dak huma l-fatti. Issa l-importanti x'ħa nagħmlu aħna, Karl. Għax kif tkellimna miljun darba jiena u inti anke waqt dal-programm, jiena responsabbli l-ewwel nett minni nnifsi U t-tieni nett għal tal-familja, għalxejn noqgħod neqred u ngħid x'missu jsir fid-dinja jekk ma nibdilx minni nnifsi. Mela jiena, kif semmejna, ħa nagħżel ikel illi huwa naturali. Mela jekk għall-mod tal-kelma, ħa nġibu eżempju bejn ħawħa u ħawħa tal-bott, mhumiex it-tnejn ħawħa. Il-ħawħa naturali hija ħawħa li ħa tagħmilli l-ġid, il-ħawħa tal-bott hemm tendenza tagħmilli aktar ħsara milli ġid minħabba fost l-oħrajn l-ipproċessar u l-livell taz-zokkor għoli illi jkun hemm f'dak l-ikel, number one. Number two, jekk jiena rrid innaqqas il-livell ta' stress ikkawżat mir-responsabbiltajiet li għandi tal-familja u tax-xogħol, nista' jiena għax għandi l-għażla ħadd ma ħa jġegħlek, niżvoga jew fl-ikel, jew niżvoga fis-sigaretti, jew fl-alkoħol, jew inkella niżvoga f'xi ħaġa li nieħu gost nagħmel, ma nafx, xi eżerċizzju, jew ħa mmur ngħum, jew ħa nisma' xi mużika u noqgħod niżfen magħha, Jiena nista' nagħżel fiex ħa niżvoga, tajjeb? Importanti illi dak li ħa nagħżel jiena nkun responsabbli. Illi dak l-iżvog tiegħi ħa jagħmel mhux biss ġid lili, imma jekk jista' jkun lil ta' madwari wkoll. Nafu bis-second hand smoking, bil-passive smoking, illi jekk jiena kull darba qed niżvoga fis-sigaretti anke lil tal-familja ma tantx ħa nagħmillhom ġid, sfortunatament. Jiġifieri, nieħdu r-responsabbiltà tagħna nfusna. Naraw aħna x'nistgħu ntejbu fil-ħajja tagħna fl-għażliet tagħna, għax dawk l-għażliet ħa jinfluwenzaw mhux biss lili, imma lil ta' madwar lil min inħobb ukoll.